Vidio ma an atye ka mito ni in iket iye wangi ki iti. Ket wangi ki iti i vidio-ni eni. Lok ma kwako lok kom rwot Acana, lok kom olanya olenge Tony ma lwonge ni General Tony Inginia, kacel ki lok ma kwako lok kom Otinya Rwot me lamogi, kacel ki lok ma kwako lok kun Praim Minicitane ma en aye Juma Labongo, kacel ki lok ma kwako lok kun kit ma calo aranyi tye madit twatwal i kom Ker kwaro Acholi. Lokke atamo ni wun wucit i YouTube pien WhatsApp video ba, WhatsApp video cek. Cek i loko nyig lok aryo adek WhatsApp video tum moko. I wa bos me do loko macek do pe aloko macek lok tye i YouTube aye ma ma madwong mabor. Ni cakke tin ocito anyim tek inene idonyo i WhatsApp inongo lok ka bos me tye macek. A ki WhatsApp rii i YouTube. YouTube channel ma mega tye kilwongo ni Lucky Boss Mikotim Official. Mono channel ma mega icito inongo lok bor ma iwinyo iweko aweka ento WhatsApp ba kadi watim nining WhatsApp cek lok giko iyo lok tye i kom Rwot Otinya lok tye i kom Rwot Acana lok tye i kom Juma Labongo lok tye i kom Olanya Olenge General Tony Olanya Olenge lok tye i kom Rwodi ma Lukong Gola yero rwodi ma en tiki ma jo dong bitimme ni acoli give it a go ahead pe ogeng bikonyo paco wan wabedo ki acana for so many years onongo walingo ni cwec wan ebino ogoyo wer me boro acana inge lacen ma wanongo ni acana pe tye ka timo the needful oweko wacako kelo lok ka maleng ni macalo kaka Acholi, wamito gin ma kilwongo ni reform. I ker kwaro Acholi wamito reform and we are very serious about it. Ngat ma tye ka misleading Rwot acana tutwal en aye dano ma kilwongo ni Olanya Olenge Tony ma lwonge ni Engineer Olanya Olenge Tony tye ka misleading Rwot acana cit i YouTube ci ibiniang maber kita Olanya tye ka misleading kwede ngat ma tye ka misleading Rwot Otinya en aye dano ma kilwongo ni Juma Labongo ma en tye macalo Praim Minista me Ker kwaro pa Lamogi Juma labongo gin ki otinya gin wai obedo cilil dong wic man me cilil ni pe itwero kelo ne ka doro ker kwaro wun yam umako gweno amaka umako dyel amaka upeyo dyang apeya umako mon pa dano amaka me buto ked gi wun tye amyero kelo en wic acon ni wai kit me leadership me ker kwaro ubalo te kwaro pa Acholi o. Tekwaro pa Acholi bwomme peke iye. En aye gin oweko tekwaro pa Acholi okelo gin ma kilwongo ni mato put. Pien ka ngat moni kite pe tye atir, kikeli i nyim lwak ya iye i balli, kica pe iye. Ka iye i balli, kwa kica, kigom tong woko ki mato put. Ci dong ka wun jo ma myero wun aye wugom tong, wun aye wukel lok me kuc, dok wun aye wutye lubal kuc, En aye onongo lamogi tye nining? Lamogi. Rwot otinga wun ki praim ministani, an amito akwany kare me pwono dano kipwoyo. Awinyo kunyo ni dano weng dong ee kipwoo dano aye pud kwo pwoo en lok ma an aye aloko dong dano weng ringo iye ka ber ci ber. Amito pwoyo RDC Nabinson Nok Kidega myero apwoyi ma pud ikwo Nabinson Nok Kidega. otute matek i kare ma kilobing mutoka ni myero obin wek okony Ker Kwaro Lamogi, RDC Nabinson Nok Kidega en aye olubo kor motoka ofulo wing odido dog ladit lobo paka ladit lobo omiyo motoka ki Ker Kwaro Lamogi. Motoka pa Ker kwaro lamogi nongo myero obin ka konyo kit me doro kalca, kit me promoting kalca ki kit me konyo yub me lamogi i kit me kalca. Ento Rwot otinga gin ki juma labongo guloko motoka odoko me biacaragi, motoka pa jo lamogi ma gamente omiyo. Dong iwaco ni motoka pa Rwot kimiyo pi Ker kwaro lamugi ma RDC aye olubo kore nok ki dega. Apwoyi ma pud akwo. An kadi ada kadi kaka ma itimo maber bene adongo cinya pire tek. Ineno i kare ma kidega pud tye RDC me amuru otute paka mutokawu oo wun dong wucwalo mutokawu ka lubo kor makar.

Juma labongo tyeko yen lamoro, tyeko yen loko i amoro, ento at the same time iwaco ni en tye prime minister pa rwot. Ilweny i kom kaka at the same time ikwalo kaka. Wun jo maraco. Ka Acholi dek waco lok i wiwu an awaco, wun wukeci. Cit i YouTube ibinongo lok weng ma aloko i kom rwodi ma lubbe ki ye ma tye ka bino. Acholi ka wutwero yero rwodi manyen wuyegi. Macon-ni lukwor dong. Accountability kong gubinyuti ia ki kany icito kwica irwatte ki rwot ca ni wu signing cente o, wua ki kany wucito bot ladit lobo wu signing cene o, wua ki kwica wucito kwene wu signing cene o, wu signing cente on behalf of Acholi wutye ka tic ki nying Acholi for your own selfish gain man bal ka dano pe mito woco wu lok atir i wiwu an abiwoco wu. Wua woko ki i WhatsApp group videos wucit i YouTube wek wuci nen video fully wek wuniang ni jo mareco tye i Acholi and we have to erase them, remove them from leadership ka wek gang ocak bedo gang. Ker kal kwaro kulu bun tuko kwede. Chiefdom i Acholi ngat man loyo dok cere ne. Megwa-ni pe obedo calo pa kabaka pa kabaka me Buganda-ni kilwongo ni kingdom, ma megwa-ni tye cifdom dong cifdom acel acel tye ki lalo wigi. Owek bedo ka kelo politics i kit me tekwaro kombeddi wan dong watye i gamente. Ka wun yam wun jo ma wutye i gamente wu failing me waco ki gamente the truth. An atye i gamente i komedi, abiwaco ki ladit lobo ni i kin advices mapol ma myero ami, advice number one tye ni wek ker kwaro Acholi obed independent gutim jamigi ka in dong ibino i backing the rightful rwot ma Acholi oketo i ker. Lubanga medo gum. Amarou sana sana. One love.